Tih dam rawngbawlna, bungsawm pakuahna, thilsiam nena inkawmin kan nu leh pa hmasa ber te chu an hrisel a, an hlim theih nana an chet tlatna tha ber tur chu Siamtu'n a lo thlansak tawh a. Tunlaia mi tam tak ten an awh fak ngawih ngawih, siam chawp thil mawi leh nawmna ang te hian a hual vel lo va, Lal inah a awm tir bawk hek lo. Thilsiam nena inkawm hnaih theihna leh, Vanmi Thianghlimte nena inzawm theihna hmuna a dah a ni. A fate awmna in atana Pathianin huan a lo buatsaihah chuan hawina lam apiang maiah hian thingbuk mawi tak tak leh pangpar a vul mawi chuk mai a, thing chi hrang hrang a awm a, tam takte chu rah tui tak leh rim tui tak neiin an kur hmuau hlawm a, an zarahte chuan sava te fakna hla sain an hram ri chuah chuah bawk a. Thingbuk hlim hnuaiah te pawh chuan Leia Rannungte chu inhlauhtawnna nei reng reng lovin an tualchai sep sep hlawm a. Adama leh Evite chuan thianghlimna famkim neiin Eden thawm leh mawina han chen vel chu nuam an ti em em mai a. Pathianin huana an thawh tur atan cheibawl leh enkawlna hna a pe a, nitina an thawhna chuan hriselna leh hlimna a neihtir thin a. Tichuan tlai nei ma siamtu a lo kal a, a rawn tlawh thin te leh a titi pui thin te chuan hlimawm an ti thei em em thin. Nitinin Pathian chuan anni chu a zirtir thin. Kan nu leh pa hmasa ber te tana nun dan Pathianin a lo ruat atang hian zir tur kan nei. Sualna hian leiah hian rorel tawh mah se, a kut hnathawh ah te hian a faten lawmna nei se tih hi, Pathian duh zawng a ni. Nun dan tur a lo ruat ang rema khawsak a nih zawh pauh le tuarna nei mihring te din thar lehna hna a thawk sawt thei dawn a ni. Damlo te hi Pathian thil siam nena inhnaihna hmuna awmtir tur a ni. Chutiang in, thil siam hualvelna kara pawn lama hun hmanna chuan damlo khawngaihthlak tawh tak leh beisei awm tawh lo khawpa awmte tan pawh damna mak tak a thlen thei ang. Khawpui lian buai mur mur leh ri nuai nuai leh nun phawk lek tak mai hi damlo te tan a hahthlak in a chauhthlak ber mai. Vaivut leh meikhu te, khawl kang khu leh natna hrik leng chum chum te hi nunna a tan hlauhawm tak vek an ni. Damlo te chu bang pali hual chhungah deuh hlir awmin an pindanah te chuan mi tang ang hiala inngaihna neiin an awm thin a, In te, ke a kalna kawng te, mipui hmanhmawh taka kal liam duak duak te chauh an hmuh theih a. Vandum pawl ruih leh ni eng te, hnim te, pangpar te leh thingkung tak ngial pawh thlir tur an nei lo. Hetiang hmuna khung tlat an nih avang hian an natna leh lungngaihna hlir mai chu an ngaihtuah ngut ngut thin a, tichuan anmahni inngaihtuahna Lu ngaihthlak takah chuan Bawiah tang tlat ang maiin an inngai thin a ni. Rilru lama inthunun hneh lo mite tan phei chuan khawpui liante hi hlauhawm tak a ni. Chungah chuan tisa chakna dik lo hneh tur neite chu englai pawhin thlemin an awm thin. An rilru a danglam theihna tur hmun tharah an awm a pawimawh a ni. Chutiangin an nun ti khaw lo tawhte awmna ata hmun hran daia an awm a tul a ni. Hun engemaw tichhung zawng chu Pathian hnen atanga hruaibo theitu reng reng laka inthiarfi hlimin boruak thianghlim awmna hmuna insaseng rawh se. Damlo enkawlna hmun reng reng hi khawpui lian atanga hla tawk takah awm sela a hlawhtling zawk ngei ngei ang. A theih phawt chuan Hrisela neih tumtute chuan thingtlang ram, pawn lam nuna hlawkna an neih theihna hmunah an awm tur a ni. Thil siam hi Pathian doctor a ni si a. Boruak thianghlim te, ni eng mawi tak te, pangpar te leh thingkung te, theikung leh grape huan awmna hmun vela pawn lam insawizawina neih hi hrisel leh dam theihna a ni. Doctor te leh nurse ten an damlo enkawl te chu pawn boruaka awm tam turin an fuih tur a ni. Pawn thing thaw a awm hi damlo tam tak mamawh an damna awm chhun a ni. Thinlung leh rilru leh taksa ti chava, ti khawlo thin nun leh dan tam zawk nun dan hleihluak leh phawk lek avanga natna lo awm te hi mak takin a ti dam thei. Khawpui nun te, eng tam tak de sup sup te leh kawthlera thawmri nuai nuai lo ning em em tawh damlo te tan ram chhung reh ruih mai leh, Zalen tak hi a va han lawmawm tak em? Thil siam han thlir vel te hi an va chak tak em? Pawn boruak ah te thu in, ni eng te han dawng in, thing leh pangpar rimtui tak te han hip bawk si la, an va lawm dawn teh lul em? Far kung te, cedar rimtui na te hian damtir sawng sawng theihna an nei. Thing dang dang te pawh in, hriselna neih tir tur in thil tih theihna an nei bawk a ni. Damlohna benvawn neite tan tlangram hual vel nuam taka awm aia hriselna leh hlimna pe thei zawk thil dang engmah a awm lo. Hetiang hmunah hian ni engah te, thingbuk hlim hnuaiah te mi khawngaihthlak ber mai te chu duh duhin an thu in an mu zal thei si a. Thingnah mawi tak hmu tur chuan an chung lawk han en mai kha a ni si a, an chung mawia thli fim teh heuh heuh ri han ngaihthlakna atang chuan hahdamna leh harh huai huaina an neih phah thei a ni. Rilru ngui tak te chu an lo harh thar leh a, chakna awm tawh lawilo chu siam thar leh in a lo awm thin. Hriat loh karan rilru chu thlamuang tak in a lo awm a, lungphu rang tak thin pawh muang tak leh tha tak in a lo phu ta a. Damlo te chu an lo chak chhuah leh ṭan mek lai chuan he leia a chhungte mang ang tana Pathian hmangaihna puangtu hlu tak pangpar mawite chu lawrkhawm turin thuilo te te kal an zuam ta ṭhin a ni. Damlo te hi pawna awmtir dan ruahman tur a ni. Hnathawk theite chu hnanuam leh zangkhai tak thawhtir ni bawk rawh se. Pawn lam hnathawh hi a that zia leh a tangkai zia kawh hmuh ula, boruak tha hip turin fuih reng bawk rawh u. Boruak hip tam dan te, hip zawng leh thusawi zawnga pum lam tihrual sawi zawi dan te zir tir rawh u. Hei hi an tan zir tur hlu tak a ni. Pawn boruak thawlenga insawi zawi hi nun neih nana thil pawimawh tak a ni tih kawh hmuh tur a ni. Chutianga insawi zawina zingah chuan, Phuantlai chin leh leilam hnathawh aia tha zawk hi engmah a awm lo. Damlo te chuan bawmah te, pangpar khawi se, a nih loh leh thei huanah te emaw, thlai huanah te emaw hna thawk se. Chutia an pindan te an chhuahsan a, pawna pangpar hmun te siam a. Hna zangkhai leh hlim awm dangte an thawh emaw chuan mahni leh an natna inngaihtuah ngur ngurna chu an neih loh phah dawn a ni. Damlo chu pawn lama awm tam tir a nih zawh pauh leh enkawl a ngainep dawn a ni. A bul vela thilte a hlimawm pauh leh a beisei awm tial tial dawn bawk. In chu eng anga mawi a chei pawh ni sela in chhunga in khung up tlat a nih phawt chuan a nguiin phun nawina a nei mai ang. Chuvangin, thil siam hmuhnawm tak takin hual vel rawh se, sava hram ri te a hriat theihna leh pangpar te a hmuh theihna hmunah awmtir rawh u. Tichuan, sava hram neuh neuh te ang bawkin, ani pawh thinlung chhung atangin a rawn zai chhuak ve mai ang a, a thil suang tuah theihna pawh a lo chak bawk ang a, a rilru chu Pathian thumawizia ngaihhlutna nei thei tura buatsaih a lo ni dawn a ni. Damlote'n anmahni ringawtin ngaihtuahna nei lova. Pathian lampang ngaihtuahna an lo neih zawkna tura hruai theihna thil siamah te hian a awm. A hnathawh ropui tak tak tein hual vel ula, tichuan an rilru te chu lang thei atangin lang thei lo thil lamah hipin a lo awm mai ang. Pathian thil siam mawina hian van in engmahin a mawina a tih hmelhem tawh lohna leh engmahin a tihbawlhhlawha a tihchhiat tawh lohna, Natna leh thihna awmtirtu reng awm tawh lohna lam a ngaihtuahtir dawn a ni. Doctor te leh nurse te chuan Pathian lam thu zirtirna turin leilung thil awm dan atang hian zir tur zawng thin rawh se. A kuta thingkung sang pui pui te, phul hnim te, pangpar te siamtu lam chu damlo te hawi tir sela, pangpar tin leh kuk mum tin maia a fate a hmangaih zia lantir a awm te hi, thlir fo thin turin fuih rawh se. Sava te leh pangpar te enkawl tu chuan ama an puia siam mihring te hi a enkawl ngei dawn si a. Pawn lama Pathian thil siam te zinga hriselna lo pe tu boruak thiang hlim hipna neiin damlo te chu Krista a nun thar chanchin a hrilh thiam theih ber a ni. Hetiang hunah hian Pathian thu hriat theih a ni a. Krista felna chuan sual vanga thinlung lo thim tawh chu a chhun eng thei bawk a ni. Taksa leh thlarau damna mamawh em em te chu thu leh hnathawha Krista hned lama hip thei thil te nen inhnaih taka awmtir tur an ni. Thlarau leh taksa a kawpa tidam theitu, damdawi lama thuhriltu ropui tak thil tihtheihna hnuaiah hruai tur an ni a. An sualna puanga a hnena lo kal apiang te tana a thlawhna ngaihdamna chhandamtu hmangaihna chanchin chu an ngaithla ngei tur a ni. Hetiang taka tih a nih phawt chuan damlo tam tak te chu nunna kawng lama hruai an ni ang. Damlo leh natna tuarte thinlunga muanna leh hlimna te, beiseina te, thathona te pe turin vana vantirhkoh te chuan mihringte hmangin an thawk reng a ni. Chutianga thawhna ah chuan damlo te chuan malsawmna thuah hnih an dawng a, mi tam tak ten hriselna an nei thei thin. Mi chak lo te ke pen pawh a lo nghet a, an mit te a lo var a, beisei bo tawh te pawh beisei awm takin an awm leh thin a, lungngai hmel pu tawh pawh in lawmna hmel a lo pu thin. Sawiselna ri pawh chu lungawina leh hlimna thawm in a lo thlak ta thin a ni. Taksa a lo hrisel chuan an thlarau hriselna thlentu Krista a rinna an lo neih that phah thin. Sualnate ngaihdam a ni tih hriatna ah chuan hahchawlhnate, hlimnate leh thlamuanna sawisen loh chu a awm. Kristian beiseina hliahtu thim chu ti enin a lo awm a, Pathian chu kan inhumhimna leh kan chakna mangan laia tanpui vartu hnai reng a ni tih rinna chu, Thu a sawi chhuah a lo ni ta a ni. A ni, thihna hlim kawr ruam zawh mah ila, thil tha lo reng reng ka hlau lo vang. Nang ka hnenah i awm si a, i talh tum leh i tiangin min thlamuan thin a ni. Chaute hnenah chuan thil tih theihna a pe thin a, chakna reng nei lo te chu a ti chak thin. Rinna in ka thlir che, Calvary be ram no ka chhan damtu. Ka dilna ngaithla la, ka sual zawng la bavin, ka pumin min nei la. Tunah ngei hian i khawngaihna ka ngen, ka thla chau ti chakan min ti harh la, ka tan i thiah vangin ka hmangaih letna che tih tak leh thianghlimin alh reng rawh se. Hringnun thim dai hunin lungngaihna hual velin min kai ang che. Thimna eng chan tir la, lungngaih mittui hruin nang ka vah bosan che min phal suh la.